Zeizong tuah kho Pathian sinah le nangmah sinah u le nau hna keimah cu ka ruahnak ka hmurka ka tuahsernak le tuah awk ka hngalhnak in ka sual tuk hringhran tiah ka sualnak kaa phuan. Keimah palnak in keimah palnak in keimah ngambik palnak in ka sual cang. Cucaah thluachuahnak hmumi zungzal ngaknu thiang Mary Vanmi hna le mithiang mi vialte hna le keimah le ka u le ka nau hna, Bawipa ka Pathian sinah thla ka campiak u tiah kan nawl ko hna. Zeizong tuah kho Pathian nih kan zaangfah sehlaw kan sualnak ngaihthiam in zungzal nunnak ah kan hruai ko seh.

Thla cam u sing. Zangfahnak le dawtnak he a tling i zeizong vialte a tuah khotu a zungzal a hmumi kan Pathian, kan nih na fanu le na fapa hna cu nangmah biak awkah hika ah kan i pum. Kannih cu thazaang a dermi kan si i harnak le sifah retheihnak a phunphun a tongmi kan si caah zangfahnak in run kan zohkhenh ko tuah. Pum le lungthin dam le lawm tein kan um khawhnak hnga le daihnak le hnangamnak he na duhnak kha kan tuah khawhnak hnga na vel laksawng kha run kan pe ko law zungzal nunumnak vancung ram panh aa tlakmi kan sinak hnga run kan bawm ko tiah kan Bawipa Jesuh Khrih min Tuizing a voikhatnak Baibal kan rel hngami Isaiah A ngan sawmruk pahnih pakhatnak in pangan tiang. A biatlangpi Jerusalem cu lawm tuah. Lungṭhawnnak pek awkah bia ka chim lai. Khamhnak a hmuh hlan tiang le a teinak zan meifar ceu bantuk in a ceu hlan tiang ka dai hrimhrim lai lo. Jerusalem miphun hna nih teitu na si kha an hmuh lai, an siangpahrang vialte nih na sunparnak kha an hmuh lai. Mi thar in auh na si lai i cu min cu Bawipa hrimhrim nih aan pek lai. A dawh a mi bawi luchin bantuk Bawipa caah na si lai. Hlawtmi ti na si ti lai lo i na ram zong kaltakmi nupi ti a si ti lai lo. Na min thar cu Hepzibah ti a si lai i Na ram cu Beulah ti a si lai, Bawipa kha na cungah aa lawm caah a si i na ram caah va bantuk a si lai. Tlangval nih ngaknu a ṭhit bantukin nangmah aan sertu nih aan ṭhit lai, tlangval cu a mo caah Aa lawmh bantukin na Pathian cu na cungah aa lawm lai. Mah hi Pathian bia a si.

Rianṭuan hi a ning tampi a um, sihmanhsehlaw a rian kan ṭuanmi cu Bawipa ṭhiamṭhiam kha a si ko. Rianṭuan khawhnak hi a phunphun in a um, sihmanhsehlaw cu bantuk tuahkhawhnak a petu hna cu Pathian ṭhiamṭhiam kha a si ko. Thlarau kan chungin a um, Thlarau kan chungin a um kha phun khatkhat in a lang cio i cucu ka dihlak ca i thannak ding ca kha a si. Thlarau nih cu pakhat cu fimnak bia chimthiamnak a pe i pakhat cu hngalhnak biathup fiang lakin chimthiamnak a pek. Cu thlarau thiamthiam nih cu pakhat cu

a tuahtu hi thlarau pakhat a si. A duhning bantukin mi kha lasong a phundangdang cio pennak hi cu Pathian bia a si. Uh

Mitsur yu kha a dih tikah Jesuh cu a nu nih khan mitsur yu an ngei ti lo tiah a chim. Jesuh nih cun ka nu zeidah tuah awk ti kha na ka chim awk a si lo. Ka chan pe a phan rih lo cu tiah a ti. Jesuh nu nih cun sinum pawl cu a chim, chimmi hna paoh kha tuah te u tiah a ti hna. Judah mi nih kut ṭolnak kongah khan phung an ngei i cu bantukin kut i ṭolnak caah cun phung ralca paruh an chiah. Ralca pakhat nih cun ti kalan pakul le sawmthum karlah ceu an hlum. Jesuh nih sinum pawl cu a tho hna i hi ralca hin ti rawn hna u tiah a ti. Liam thluahmah in an run hna i Annih cu ti kha tlawmpal in hei than u law rawldannak tlantattu kha hei pe u, tiah a ti hna. A hei pek i misur yu ah aa canmi ti cu a ra te. Misur yu hi khuazei in dah ti kha a hngal lo. Ti a thantu sinum nikhat cun a hngal ko. Cucaah nupi ṭhitu pa kha a au i midang nih cun an mi hna kha misur yu a ṭha bik cu a hmasa bik ah an ding tawn. An ding tawn hna cun an i zan hnu ah cun a sawsawk kha an pek hna. Shansehlaw nannih cun a ṭha bik kha atu tiang in na chiah rih tiah Galilee ram Kana khua i Jesuh nih a tuahmi hi hmelchunhnak a tuahmi lakah a hmasa bik a si. Cu a tuahmi hmelchunhnak ahcun a sunparnak kha a langhter i a zultu nih khan amah cu an zum. Hihi Bawipa Jesuh Khrih ṭhangṭha bia a si. Khrih nun ṭhangṭhatnak um ko seh. A pakhatnak ah Pathian cungah lawmnak ka ngei i a min thian ka ṭhanṭah cu bantuk pakhat ceu le Nihen biaing a ra phan khomi nan dihlak cungah lunglawmnak tampi kan ngei timi kha a hmasa bia chim ka duh. Cun hika LCCM bupi chungin kan cawrcan hna le kar kan hlan hna le bawipa le a pen le a ram caah tiin cheuhra cheukhatte yang atu hran cu zarfatin tein tam tata tam tata thekin nan ra pekmi ka hmuh thluahmah tikah ah pakhat cio nan cungah lunglawmhnak ka ngei i Bawipa nih nan rian ṭuannak le nan inn chungkhar cio cungah thluachuah in pe chin hna seh law khua um pemnak he lam in hruai cio ko hna seh timi zong kha pechantu nan dihlak cungah khan lunglawmhnak kha lanter ṭhan ka duh im nihin cu kan Bawipa Jesuh Khrih a vei khatnak a je kan te lai khuaruahar nak le a pathian sinah in riantuan hram a thawt na asi kanan a nupi thitnak puai chungning kan puipa Jesuh Khrih nih ti khi misur yu a canter na kong kha kan hmu kap khale mun jo sa chun kan buaipa Jesuh Khrih cu a minun sinah a vung lan hnu he rian tuan hram a thawh chan timi khi Pathian bia chingin kan hmu khom. Cu bantutein kanmah ya thawhni le kum kul le kum hnih i thawhni le kum kul le kum hnih ca i kan bupi chung in rian a kan ṭuanpiatu ding hna upa hna kha kan thim hna i Upa hna zaw nihin i hin EC meeting an tuah lai i riantuan la hram an thohcan lai tiin timtuahnak kan ngeimi le kan balbal satlang te hi aa kai tu tikah hin tukum timtuahnak kan ngeimi chungah hin Bawipa nih a kan umpi hrimhrim lai timi yong kha zumnak le ruatchannak kan ngei i kan zapi te ingma thawngtha bia le Pathian bia kan luh hlan te ah khan Khrihfabu rianṭuan na tate le leadership kong in Pathian nih a bia thiang in a kan cawmpiahmi tate kha a pakhatnak ah kan coṭim hmasa hna lai. Exodus hleria pakul le pakhat chungah khan Pathian nih zeitindah ti kan ti se ahcun sihmanhsehlaw thil ti khomi kha na thim hna lai i mi zapi hruaitu ah na chiah hna lai a thawmbu hruaitu le a zabu hruaitu le sawmnga bu hruaitu le pahra bu hruaitu tiin na chiah hna lai annih cu pathian a ṭihmi le pathian bochan awtlak a simi an si lai i nuthu pe khawh lomi an si lai khikhe Israel miphun hruaitu dingah na thim hna lai Pathian nih Moses sinah khan bia a chim. A thong hruaitu na thim lai i a za hruaitu na thim lai i a sawng hruaitu na thim hna lai. Mah na thimmi hna khi Bawipa a ṭih ngai mi le Bawipa a bochan taktakmi a si lai. Mah khi hruaitu an si tikah an hruaitu sinak kha zinhnawh pek khawh lomi an si lai i an rian ṭuanmi vialte kha Bawipa co bu tein a ṭuanmi an si lai. Khi hna khi thla na campian hna lai i khi hna nih khin Israel miphun khi a hruai hna lai ti Pathian nih Isodas hleiriah chungah khan Moses khi rian a fial. Nihin Khrihfabu kan cawlcannak tete hi vun cu tikah nihin ah hin kanmah Kitali bupi kan kalning in kan zir saya Chin Pope le Cardinal